sanitize Ehe. tiga kumukuhiriria Ee. tiga kuhimbirania Ee. tiga maundu macio ma kumumunyana Ee. harukia mask Ehe. na makiria tuhoe ngai Ehe. nigetha tucokererie maica maria ithuĩ tumenyerete Eh. otherwise Hiyo ni kile chocho ngaro hamwe. I've missed you Ila kaya ngwire. Eh. You miss me why? Why?

ndũngĩinũka ndũĩ niĩ nĩ ngũĩ wega mũno ona kabango ũrio wega o rĩmwe ũrathiĩ mũrengo kũ ĩ handũ ahotire tũgĩthiĩ ũguo aranjũria ĩ Eh. ũkĩra ũthiĩ ũhũre na kũu ĩĩ rĩu kaba we wanjũria kaba niĩ ngũrĩrie haha no na ni ngũrie Eh. hena thĩna ona ingĩkĩrenga

utige maundu macio mothe ma wira riu handu tungihitania nake witikie no witikie no wakanyugi no mwire age ikare guku ri ndo ciakwa muthuri ucio ta mwire age hakiri tondu ariri ndagutuma kiama uthio mwire age hakiri guku ngucoka njikare atia ndike ndaguona Yeah. no mahoya no mahoya mundu mundu wothe ndu yendaga uguo Ona ndirauga- ona ni njikarage nyumba ngacambanagia nä njå hatirä no wamuona

Ĩĩ. kũninwo na kĩguũ Ĩĩ, kĩguũ. nĩ twarega kũninwo na mũrimũ ũyũ wa covid ũyũ ti wa gũkũ ũtome Ĩĩ. Nĩ twarega ke tũikare gũkũ rĩu kenya tũgianage twĩ gũkũ twĩ ithuĩ ndona ona ũrĩa ndararakara ta tene Oh. ministry mũtahi wa kagweri ndararakara ta tene kwĩ ndĩ arokaga haha o- ahana ithanwa Una- nona haha o. Ũre- Tatarĩ- tatarĩ pressure. ũrengeire haha o. Ĩĩ. ũkarigwo atĩrĩ No igĩrei. etagwo thick skin Ĩĩ. ũngĩmenyera o kaũndũ werwo nĩ ũrakarire Ĩĩ. werwo no ũmbire ũcio nĩ ũrakarire Ĩĩ. werwo kaĩ mendogo na kĩhenjo nĩ ũrakarire Kaĩ- werwo kaĩ kĩhenjo atĩ- atĩire mũtumia nĩ ũndũ wa kĩrumba nĩ ũgũrũkire nĩ hakuo gũkuo tũtige gũkũ Koraiguĩte tani ũguo ndaiguĩte ndĩrariu. unakuo

Mm. andå marenyua maski kwanza nduthi itigacambio Nduthi, nduthi tigacambio. itigacambio Ĩĩ, andå rä u ĩĩ. nä marenyua mask Ehe. koguo maå ndå nä makwagä Maũndũ nĩ magĩrĩte ithe Ndoka tu. wega. Niĩ ndoka wega. ona nä taguo na ngacokeria ngai ngatho Ĩĩ. kwanyu kå hiana atä Witũ twĩ conjo. Ambata wega kuma rũciũ gũtiuma na thĩna. Mm. Tiga no tũndũ tũngiumĩra kambĩ gũtiga tũndũ twĩrĩ.

he muhiki uratumwo wi hau wi he muhiki uratumwo Eh, we eh. nake ona atumwo ang'athĩtie ta cia gwathia ka ndũkiuga nĩ aracimaira handũ agakĩaria Eh. ĩĩ mũndũ ũroka ũkona rĩngĩ nake rĩ Eh. ndangĩatũmwo rĩ Eh, nethero max nguha nguhe mũndũ aramũtumire mask ĩno ya ũthiũ

haiya gakũra mbũri magĩra Haiya, kahitha haiya. gagathiĩ namo mbucia cio kĩrĩ mũkora Mm, ũcio nĩ mũkora mũru mũno ũcio nĩ mũkora na gatirakũra mothe Eh. Rĩu haha mbere rĩ mbũri no ing'ethetie wega haha mbere Eh. na gũkũ thutha ũgakora mbũri gu- ndĩrĩ na kĩrĩa na Haiya. ma- ĩĩ. Mm. in a way Yes. in a way atĩ ngĩtua kũrĩa nyeki rĩ no ĩtherũkĩirio Haiya. nĩguo nyeki ĩyo ĩgĩke gaso atĩ- bad Ĩĩ. ona ruo rũu ta makama Ĩĩ. Ah. karakũra mbũri magego Ehe. rĩu gakũra rĩ Ehe. gathire gakũra

tuo marutwo nĩ marĩkũ Nĩ maya. ndĩkone tarĩ we ũkĩrĩ yes mũĩ eh, animal rights mbũri ciarehwo Eh. ciuma mbũri inya Yes. magome hana gĩkombe Eh. maitĩrwo karatathi igũrũ Ehe. Ka- ka- karatathi tarĩ kagathĩti chairman yetwo chairman yetwo Ah. niĩ ndagwa harĩa Eh. rĩu ndĩrenda rĩrĩ Ehe. igego rĩrĩa tigarĩte mbũri-inĩ rĩ Yes. ngoya rĩmwe haha Eh. ngathimithia kana nĩ maiganaine harĩa ũguo Eh, Ĩĩ. eh. ngona nĩ maringana wega Ehe. ngamenya rĩu nĩ rĩa mbũri ĩyo magego mbũri

na na ci- cia thuri rĩ ũngĩthoma harĩa stroke thiri cap two rĩ ti nyingĩ iroywo tondũ harĩ igana rĩmwe rĩ no ĩmwe tarĩ ndarũku cia thuri

reke ngwĩre cimwandĩki wa ngathĩti aka nĩ arangũrũka